Salam dostlar gündiziňiz haýyrly sagaman gezip ýörermisiňiz dostlar bu gün hytaýda ullakan bir baýramlaryň biri ýagny laudonzýe diýilýä işçi baýramy işçiler baýramy has dogrusy bu baýram yz ýanyda ýene bir hytaýlaryň bir baýramy ba ýagny iki üç gün soňra şeýlelik bilenem bu baýramda ikisini birleşdirip bäş günlik iş rugsadyny berýäler Aslynda şular ýaly ýa-da dynç günleri daşary çykyp aýlanmany gaty kän halamok, ýöne şu gün size baýramçylykda Hytaýyň nähilek bolýandygyny we baýramy nähili belleýändiklerini görkezmek isledim. We näme üçin şular ýaly baýramda daşary çykyp aýlanmak islemeýänimem birazdan özüňiz görüp has gowy düşünersiňiz diýip umyt edýän. Dostlar baýramy gutlamana gelýän adamlar esasan şular ýaly pyýada ýöremeli ýa-da tigirli gitmeli bolýarlar. Sebäbi bu baýramda şäheriň käbir köçelerine, ýagny esasy adamlaryň köp boljak şe köçelerine maşynlara girmäge rugsat berilmeýär. Eger-de awtobusda gitmek islän wagtyňda-da awtobuslar şular ýaly duralgalarda Şeýle nobata durýarlar. Serediň dostlar, hemmesi awtobus üçin nobata duranlar. Duralgada awtobusa garaşýan adamlar. Awtobuslar welin görşüňiz ýaly her minutda diýen ýaly gatnaýarlar. Bu baýram Hytaýda şeýle hoş garşylanmasyna garap, milli bir baýramdyr öýtmäň, hytaýlaryň öz milli baýramlaryndan birisi däl. Bu bir halkara baýram, şu wagt dünýäniň segsen ýurdundan, ýagny dünýäniň segsen ýurdunda şular ýaly baýramy belleýärler. Bu baýram asly başlamasy, ýagny köki Amerikadan gaýtýar, Amerikan Birleşen Ştatlary. On dokuzynjy asyrda işçiler köçä çykýarlar, grewe çykýarlar, türkmençesini bilmedim grew sözüniň, düşünýänler düşünýändir. Şeýle girewe çykyp özleriniň uzak wagt işleýändigi, işde ýadaýanlygy we boş wagtlarynyň ýokdugyny belläp, köçede öz arzlaryny aýtýarlar we işleriniň sekiz sagat bolmagyny isleýärler. Ondan soňra Hytaýa gelen wagty bolyn, bir müň dokuz ýüz on ikinji ýylda, ýagny Hytaýdadam şu baýramyň, ýagny şular ýaly girewleriň başy bolýar we şu baýramy, birinji maý edip belleýärler. Soňra welin bir müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylda Hytaý Halk Respublikasy özüniň kommunist bir döwletini gurmagy bilen bu baýramy resmi bir baýram hasaplaýarlar we her ýyl dynç alyş bilen resmi ýagdaýda şondan bäri bellemegini dowam etdirip gelýärler. Şeýle çagajyklaryň kolýaskasy bilen aýlanýanlaryny hem görmek bolýar. Dostlar bu duralganyň arkasynda bolyn şeýle hol görýän Lifeng pagodamyzda. Lifeng pagodada Hytaýdaky iň güýçli, iň gudratly pagodalaryň biri hasaplanýar we köpçülik tarapyndan bilinýär. Hangzhou şäheriniň islendik bir simwolyny, suratyny gören ýagdaýyňyzda-da arasynda bu pagodanyň hem şekilini görmek mümkin bolýar. Bu ýerde bir buddizm dinine degişli bolan bir pagodalardan birisi. Ýagny pagoda diýmek dogry bolarmy, dogry bolmazmy? Has dogrusy, buddizm dinine degişli bolan bir metjit ýa-da tapynak. Ýaňky pagodanyň howlusyna tarap barýas. Eger pagodanyň içine girenlibe söz bermäýin, çünki bu gün girmek mümkin bolmaz biz üçin. Ýöne. Pagodanyň iň bolmanda daşyndan, howlusyndan bir şeýle syn edeliň. O ýer girelgesiz dostlar. Şul adamlaryň hemmesem şoňa girmek üçin garaşýarlar. Bu ýerde dostlar ýaňky pagoda girmek üçin bilet alynýan ýer. Şul görýän üýşmegimiz ýagny nobata duran adamlar pagoda girmek üçin bilet almaga durlar. Dost Dostlar diňe bu tarap Dostlar diňe bu tarapda nobaty duranlar bilen bitmeýär. Serediň nobaty duranlaryň yzy şeýle. Bitmek bitenok, bitmek bitenok dostlar dowam etýär. Ine iň soňky adam şu ýerde dynýar dostlar. Şeýle durşuna ýaňky pagoda girmek üçin nobata durlar. Bu ýere girmesine girdigem welin çykyp bilerimkä indi bu ýerden. Şular ýaly, dyklyşyk. Çykmasy gaty kyn. Ýaňky awtobus üçin nobata durulýan ýer. Aýak basmaga ýer ýok şu wagt. Adamlaryň dyklyşygy, adamlaryň probkasy bolýar. Geçeli, geçeli.
Çek, çek, çek, çek, o!
Howlukýan diýip bäş minut öň gitjek zadyň ýok dostlar, gaty dyklyşyk, adamlaryň dyklyşygy, adamlaryň sohbaty. Geçeli, geçeli, geçeli. Indi bizem ýoldan ýörämesek dostlar içerden-a ýörer ýaly däl. Tirli bolsaňam probka şeýle. Hemme ýerde probka. Şäheriň köçelerinde tirli bolsaňam şular ýaly hemme ýeri dyklyşyk. Bäş minutdyr garaşýas dostlar, bäş minutdyr hiç hili öňe ýöränok. Diňe iki metr, üç metr ýörändiris bäş minutlap. On minutdan soň ahyry ýöredik. Ýene-de şäheriň esasrak köçeleriniň birine, adamlaryň köp bolup biläýjek ýerlerinde. Köçäniň adamlary-da şular ýaly. Ýene-de ýaşyl suw üçin garaşýar. Bu ýerem naharhanalar dostlar. Naharhanalar üçin nobata durýarlar. Şeýle buýruk uzaýar şular ýaly. AVM-leriň içem şular ýaly dostlar. Ýani dyklyşyk däl olar ýaly ýöne adam kän. Naharhanalarda ýa oýun oýnalýan ýerlerde esasy meşhur ýerlerinde welin. Ýankýaly buýruklar bar. Kofe ýa şeýle zatlar almak üçin hem ýene nobata durmak gerekli. Şeýle bir gurjak dükanyny alypdyr. Şular ýaly gurjaklar bar. Gurjak almak üçin hem ýene-de nobata durmak gerekli. Bu-da ýapon oýunjaklarynyň dükany. Dükanyň içi hem şular ýaly. Aýak basara ýer ýok. Ýolda dostlar şular ýaly milli ýegneşikleri geýlen hytaý gyzlaryny ýa oglanlaryny görmek mümkin, çünki köp hytaýlylar öz milli ýegneşiklerini geýip, köçede baýramçylykda aýlanmagy gowy görýärler. Metro girişde şular ýaly dostlar, içiniň nähilidigini pikir etmek. Goýsaňka, Bu ýere metro girişi dostlar şular ýaly aýlaw aýlaw edip şeýle gytlyşyk bolmaz ýaly gurnalan. Şular ýaly nobata durup girýärler. Metro girjek bolsaňam nobata durmaly. Metro girişine barmak üçin dostlar ilki bilen şu ýoldan girmeli. Soň hol aňyrdan bärik yzyna aýlanyp gelmeli. Soň ýene-de o tarapdan yzyna girmeli. Metroň Syna barmak üçin şolar ýaly üç sanak aýlaw ýoldan geçmeli dostlar. Agşamam düşdi dostlar, agşama hala howanyň salkynlamagy bilen adamlar hasam köpeldi. Şular ýaly formadaky işgärler adamlaryň ýola çykmazlyk üçin goragda durýarlar. Sebäbi adam kän çowup daşary çykmagy mümkin. Ana görseňiz ýoluň aňyr ýüzünde-de şolar ýaly ýaşyl eşikli adamlar bar. Ýaşyl yşyk ýandy dostlar hüjüme! Ýaňky ýaşyl formalylar bu gapdala geçdi. Munça adamyň içinde sag-amanja ýitmän, azaşman öýümize barsam dostlar. Beýle günler dostlar bir tarapdan gyzyklam bolýar, köpçülik bolsa biraz dyklyşyk bolýar, üýtgeşigem bolýar ýöne meň özüm-ä her hepdäniň soňky günleri ýagny altynjy, ýedinji günler daşaryk çykyp aýlanmagy kän halamaýan. Ýene-de Baýramçylyk günleri, şular ýaly dynç alyş günleri ýene-de daşary çykyp aýlanmagy halamaýan. Bu günem dostlar şu ýerik işimiň düşenligi üçin iň esasy sebäbem şu wideony çekmek üçin şu ýerik geldim dostlar. Halamaýan sebäbem hemme baran ýeriň şular ýaly dyklyşyk dostlar. Isse nahar iýjekdi, isse goýun öjekdi, isse geçjekdi, isse ýaşyl yşyk bolsun, isse ýene bir zat bolsun. Kähalatlarda ýaňky ýaly ýaşyl yşyklarda durýaň ýany nobata durýaň. Ýaşylyşyk ýanyp bolýança, ýagny gyzyla geçýänçä ýoldan geçip bolanok. Şolar ýaly ýagdaýlar bolýar. Bu günlükçe näme? Dyklyşygy gördük. Hytaýdaky baýramçylyklaryň nähili bolýanyny gördük. Ýeneki wideolarda görüşýänçäk, özüňize gowyja serediň. Hoşça galyň!